Kevañ. Da'm soñj e teu da vezañ dedennusoc'h dedennusañ saviad ar Stad Frañs en istor breman da nebeutañ evidomp-ni er Breizh vihan a zo hon emsav, a zo ur Stad vihan dizurzh d'an ampoent. hag a chom da frammañ evel framm politikel brezhon, e-lese evel Stad Breizh da eilec'hiañ ar Stad Frañs er c'hantved nevez-mañ. Ur wech ma vo diorreet a-walc'h Bretagne n'eo nemet Breizh c'hallekaet. Trevended ur vro zo anv e stad er bed a-bezh. Ur saviad nevez a zo abaoe daou vloaz. a zeu da vezañ espar evidomp, rak politikerezh ar Frañs m'edo boas proviñs Bretagne da gemer perzh ennañ a zo echu. Keodedourion, boas da vouezhiañ war an tu kleiz pe war an tu dehoù er Stad Frañs zo tud dihentet. Kollet 'm gavont. Dirak disoc'hoù dilennadegoù etre Marine Le Pen hag Emmanuel Macron. Rak an daou-se a zo emgavet en eil tro an dilennadegoù hag int o-daou o lavarout ne oant ket nag a-zehoù nag a-gleiz. Setu ar pezh a zo nevez-flamm. Kemmet eo Tre stadel politikel istorel ar Stad Frañs. Kemmet eo buhez ar Stad Frañs. Neuze eo kemmet buhez ur bern broioù e Frañs evel ar Bretagne Bro-Visel o tistremen an ideologiezh tu-kleiz ha tu-dehou a oa enni Ar Republik jakobin abaoe daou gantved, an diktatouriezh abaoe an Dispac'h gall. Neuze, pezh a zo pouezus, eo bet distremenet an dispartiañ mod-kozh evit ren a zo diazez ar Republik kreizelour, evit lakaat mab-den da vezañ dornataet evel ur mekanik moneiz, diwriziennet e Frañs hag er bed a-bezh, distag diouzh ur vro, diouzh ur bobl diouzh hor gumuniezh, un hinienn ekonomikel armerzhel nemetken, distuzegezh, distag diouzh hor sevenadur resis, nemet an is-sevenadur amerikan eus New York, gant ur yezh nemetken an is-saozneg evit beveziñ evel loened forzh pelec'h er bed. Divro hag hep kumuniezh. Er-maez eus an istor, e-lese o tistreiñ d'al loen ragistorel, pa ouzer abaoe Aristote ez eo nemet ar pezh a zo istorel neuze da gentañ politikel a c'hell krouiñ mab-den en ur sevenadur, an hini gwriziennet en istor ur bobl, evidomp en istor an Emsav ha grouistor Breizh. Disheñvel diouzh istor ar Bretagne en istor ar Stad Frañs. Neuze n'eo ket mui ar gudenn evidomp bezañ broadelour breizhat henvoazel pe get. Ar gudenn evidomp zo kudenn holl bobloù Europa hag ar bed a nac'h bezañ distrujet gant ar marc'had bedel, bedelour, frankizelour, marc'hadour, o klask Ober d'ar bed-a-bezh bezañ ur gourmarc'had, unan hep arzoù, evit ma vez aesoc'h lakaat da veajiñ kevalaoù. Kudenn an Emsav zo diorren ur bed-sellad, ur meizad nevez. eus ar bed, o krouiñ ur gevredigezh, ur gevredigezh vrezhon skouer, o kenderc'hañ er marzh e-kichen ar gevredigezh a-vremañ, a zo o terriñ he fas peogwir emañ diazezet evit korvoiñ holl vadoù an douar dibaouez en un doare divent hogen madoù an douar zo bevennet. Setu perak eo bevennet buhez ar gevredigezh vedelour a-vreman, diazezet war hiniennelouriezh ar bed frankizelour, o lakaat mab-den da jediñ pep tra evit e salvidigezh hiniennel, evit bezañ homoekonomikus armerzh-den. Ur mekanik moneiz, tri-ugent vloaz zo, an Emsav a oa broadelour hag en devoa da bal Krouiñ Breizh evel bro nevez, e-lese ur gevredigezh hag ur stad nevez, en un doare arzel en istor. Se oa er bloavezioù tri-ugent, c'hwegont. Setu ma oa bet savet embannadurioù preder evel skol brederouriezh, SADED evel skol an deskadurezh eil derez, hag ESB evel emsav stadel. Dastummañ sternidi ar Stad Breizh. Holl labourioù-se, holl grouidigezhioù-se oa bet savet dreist-holl gant levezon ar mezeg Guy Etienne ha bannañ oa anv-marc'heg e spered. Bras oa e levezon evit ren un daelerezh arbennik. Hep marmouzhañ mennozioù ar Frañs ar pezh oa neuze un daelerezh evit krouiñ ar Stad Breizh. En istor Europa hag ar bed, ur skouer evit pobloù aloubet gant un impalaouriezh. Ur c'healiad dispac'hel brezhon, diles rik oa krouet. Dindan levezon spered, marc'hek ha bannañ. Siwazh goude ma ec'h eo hon aez, Eizh ha tri-ugent en deus eñ dilezet argerzh un daelerezh brezhon gwirion ha levezonet bras eo bet gant meizadoù kleizelour ar c'harter latin e Pariz. Echu e oa gant meizad espar un dispac'h vrezhon diles. Un dispac'h brezhon gwirion. Tamm-ha-tamm en deus Habana diskennet ESB war-zu stourm ar renkadoù hag eo deuet ESB da vezañ marsour-leninour. Ha neuze bur eo Velieg ha stalinour buan a-walc'h. Setu perak am eus roet-me va dilez eus ar framm ESB e dibenn daouzek ha tri-ugent sekund daou. Ober a raen dezvarnoù kalet eus burev-velierezh ur framm deuet da vezañ kleizelour marksour-leninour ha stalinour. Hag en un doare reizh, hogos naturel, Eo deut ar framm-se kleizelour etrebroadelour da vezañ frankizelour bedelour da c'houde. Dilezet en deus neuze e anv marc'heg Habana, evel-just peogwir ne oa ket mui marc'hegel speredel e emzalc'h, dre ma oa deut da vezañ danvezelour e veizad eus ar bed. Mont a rae zoken da vezañ bamet dirak ar Stadoù-Unanet danvezelour, lec'h ma'z ae da veajiñ hag e tisklêrie holl bobloù ar bed zo tonket d'en em gemmeskañ hag un dra vat eo ar pezh a oa mont da vezañ enebour d'an Emsav, enebour da Vreizh en istor. Frankizelour rik e oa deuet da vezañ. Neuze Ar pal n'helle ket mui bezañ sevel ur gevredigezh vrezhon nevez peogwir er frankizelouriezh mab-den zo nemet ul loen er-maez pep kumuniezh istorel n'en deus ket mui ezhomm bezañ stag ouzh ur vro, ur bobl evit bezañ un den. Ar pezh a glot mat-tre gant kealiad bourc'hiz an Dispac'h gall hag e brederouriezh eus an eizhtekvet kantved, prederouriezh ar gouleier. Neuze evit Guy Etienne, levezonus-bras ne oa ket mui ezhomm krouiñ un dispac'h brezhon, hogen em azasaat ouzh an Dispac'h gall hag e holl bennaennoù treuzwisket e brezhoneg. Setu perak, da'm soñj, en deus savet an haroz Guy Etienne ul labour ramzel war an dachenn yezhel o vezañ un arzour o krouiñ geriadurioù hag eo deuet da vezañ ur gall oc'h ober gant ar brezhoneg o chom stag ouzh an dispac'h gall hag ouzh ar bed politikel diwanet da c'houde. Renet gant poell an eskemm Poell an armerzh hag ar marc'had, leviet gant ar renkad bourc'hiz, bourc'hizion an tu-kleiz pe bourc'hizion an tu-div, o tilezel da vat mennozioù sokialouriezh an naontekvet kantved, mennozioù Joseph Proudhon hag Émile Masson eus Kentañ Emsav, brasañ dislavar Klegelourion frankizelour ma vefent labourerion a-gleiz, enraokadourion pe bourc'hizion mirelourion a-zehoù ez eo e klaskont difenn krouiñ un den distuz. Diwriziennet, ul loen bevezour en natur, hoget en un natur distrujet, eilec'hiet gant marc'hadourezh. Ar pezh ne oa ket tamm ebet, mennozhioù krouerion an Emsav en naontekvet kantved. Spurmantet o doa edo Breizh hengounel o vezañ distrujet gant ar bed greantel divent a groge demsevel o tistrujañ ar c'hempouez hag an emglev etre mab-den hag an natur. Kentañ emsaverion o doa rakwelet pezh a c'hoarvez hiziv an deiz. Hiziv ar bed Frankizelour kleizelour, en anv gwirioù mab-den, zo o tistrujañ pep tra bev war an douar, evel ma klever bemdez er mediaoù, evel m'eo distrujet saotret hor blanedenn, ez eo distrujet pobloù dre zistruj o arzoù, o emrenerezh, neuze o yezhoù, hag o sevenadurioù. Renet ez int tamm-ha-tamm gant holl veli bankourion o ren o leviañ anezho gant arm an arc'hant. Diktatouriezh bankourion New-York a lak o lezennoù da ren war ar bed o tiwriziennañ an holl. ha setu neuze an daou gamm politikel kleiz ha dehoù a zo distremenet breman hag ez int tamm-ha-tamm eilec'hiet gant ar brezel etre ar c'hamp evit gwriziennañ hag ar c'hamp evit diwriziennañ eles-se etre ar c'hamp poblelour hag ar c'hamp bedelour pe ivez c'hamp kevreadelour pe ar c'hamp heñveladelour. Adres kentañ emsav zo ganet dre un ersav a-enep d'an Dispac'h gall a zegasas ar stad kreizelour jakobin hag a grogas da zistrujañ pobloù. Ar Frañs o krouiñ departamantoù evit distrujañ o zreunded, evit distrujañ o natur ha da-heul o sevenadur, o yezh hag o armerzh. Rak pezh a zo sevenadurel hag armerzhel a zo liammet strizh. Gwrizienn an Emsav zo Kevreadelouriezh hag e rank chom feal d'ar bennaenn en doa pa zo ganet, da vare Jorj Kadoudal ha Yann-Fañch ar Gonideg. Bewech m'en deus ankounaet e wrizienn gevreadelour en deus torret he fas. Maksour leninour, faskour, naziour, frankizelour, o farmouzha c'hallaoued, e wech m'en deus graet gant treuzplakadurioù ha gevier daelerezhel ez eo aet d'ar strad. Dilezet m'eo bet gant spered gwirion o ren Breizh ha neuze an Emsav peogwir n'eus a Vreizh nemet en Emsav, e brezhoneg. Evel n'eus a Vretagne nemet er Frañs e galleg. Ar Stad vrezhon zo dispac'hel a ra gant brezhoneg evit Breizh, ar Stad c'hall a ra gant galleg evit Bro-C'hall, Bretagne ha Frañs a-bezh. Kentañ emsaverion o doa spurmantet pegen dañjerus evit mab-den e oa galloud an arc'hant, moneiz, kevalaoù ar vourc'hizelezh, o tiorren frankizelouriezh ha kevalaouriezh ar gevredigezh varc'hadour o korvoiñ an douar en un doare diharzh ha divent, o tistrujañ bremañ Holl vevennoù, douaroniezhel, yezhel, relijiel, sevenadurel ha zoken revel, gant reolennoù antreuzreizh, a lak paotred da vezañ merc'hed o vezañ oberataet pe ur plac'h. a ziviz bezañ ur paotr hag un tad oc'h ober bugale gant ar PMA hag he heñvelreviadez o vevañ gant ur vaouez a zo ur paotr a zo bet oberataet. Frankizelouriezh a-benn ar fin zo frankiz ar re a zo o ren war ar bed da zistrujañ pep tra. da zistrujañ pep dave evit kavout ur yoc'had sklaved kornôgelaet evel loened dic'houest da ersaviñ ha da vevañ en em sevel a-enep galloud ar vankourion. Setu da betra e kas poell ar marc'had, poell ar frankizelouriezh asantet Breman gantan tu-kleiz, gant ar sokialourion p'o deus trubardet meizadou uhelvennadou sokialourion an naontekvet kantved. Se a lavaren dija e Kêr-Vreiz hag e Kelc'h Maksen Vedig. Er gelaouenn Diaspad, ouzhpenn tregont vloaz zo, ha dont a ra fetis ha splann breman. Ar gevredigezh frankizelour bet ganet e Frañs e eizhtvet kantved ha diazezet gant an Dispac'h gall bourc'hiz, deuet da vezañ kornôgel ha bedel zoken, zo un dislavar ramzel gant holl bennoennoù ar brederouriezh klasel hag en anv gwirioù mab-den emañ o tistrujañ mab-den. Setu pezh a rank lavarout an emsaverion evit displegañ perak ez implijont ar brezhoneg yezh an dispac'h brezhon, an dispac'h kevreadelour. Dispac'h ar gwriziennañ awenet gant ar pezh a zo nevet, speredel, rak ar verb zo doueek, hag hor yezh zo e-touez ar re goshañ hag ar re nevesañ. Setu perak eo dispac'hel yezh an Emsav a vennegan-me evel emsaveg. Yezh an tonkadelour, arkeofuturist e galleg. Evel am boa lavaret ouzh va c'heneil Guillaume Faye, un droienn en deus adkemeret evit ober dezhi bezañ titl unan eus he levrioù. An emsaverion n'hellont ket bezañ frankizelourion, hogen tud klasel. tonkadelloù o strepell en dazont ar pezh a oa mat en o sevenadur an dremened nemet ar pezh a oa mat ha n'eo ket pep tra evel-just. An hendadoù n'edont ket o jediñ pep tra, o vevañ Nemet evit dastum madoù danvezel. Gallout a raent dastum madoù speredel. Honendadoù a veve en un doare kensonus gant an natur, etre al live danvezel hag al live speredel. Bevañ a raent en un doare kempouez. Kempouez ha kempoell. Hon emañ azasaet ouzh an natur ne oant ket o tistrujañ pep tra. Ar pezh a oa danvezel ne oa ket ur pal evito. Ne oa nemet ur benveg evit bevañ. Ne oa ket sellet ouzh mab-den evel ur bevezour en ur gevredigezh beveziñ. Ur gevredigezh beveziñ deuet da vezañ ramzel. Urzhiet gant ar vankourion o deus ezhomm muioc'h-muiañ a vevezourion. Setu perak ez omp war-dro eizh miliard war an douar breman hag ez eo distrujet pep tra war hon planedenn. Soñj 'm eus p'edon er skol er bloavezioù hanter-kant pemont e oa kenteliet. D'ar vugale 'n em gave daou viliard annezad er bed-mañ. Reuzeudik neuze ez a da vezañ saviad an denelezh. Setu perak e soñjan en deus ar brezhoneg a zo ur yezh nevez da vezañ yezh Un egin a gevredigezh nevez, ur gevredigezh nevez da vezañ kinniget evel diskoulm dirak kudennoù ramzel o tiwanañ buan-oc'h-buan er vro, en Europa hag er bed a-bezh. Setu penaos ez aio yezh an Emsav da vezañ unan dispac'hel. o lakaat Breizh Nevez en istor, oc'h enoriñ emsaverion hendadoù an Emsav evel Roparz Hemon, Frañsez Vallée, ar gonideg hag an holl vreizhourion o deus krouet ac'hanomp. Profet o deus dimp ur gefridi, un uhelvennad hag ur ster d'hon buhez. Evit adsav Breizh hag Europa ha pelloc'h pezh a ra mab-den war an douar, mab-den evel boud istorel politikel, neuze gwriziennet en istor ur bobl ha n'eo ket mui disteraet d'ul loen distuz en ur magma bras, distumm. Evit servijout lamponed Wall Street a glask ren war ur yoc'had diwriziennet er-maez an istor, o vezañ enporzhiet, ezporzhiet, disporzhet, forbannet, diwriziennet ha leviet gant digarez gwirioù mab-den e pep lec'h war hon planedenn. hervez pennaennoù an Dispac'h gall ha diktatouriezh ar Republik jakobin e Frañs, a zo emledet er C'hornôg a-bezh dre hanterouriezh ar Stadoù-Unanet hag a zistruj an denelezh. Kement-se, en anv ar Frankiz hag ar frankizelouriezh, neuze ur wech adarre bevet breizhourion evit sevel Breizh, ur stad nevez. En istor Europa, evel m'o deus sionourion savet ar Stad nevez Israel ha marv d'ar proviñs Bretagne Collabo a chom en istor ar Stad Frañs distremenet.